Dach chi wedi bod yn eitha prysur dros y flwyddyn dwytha, efo lot o gigs. Dwi'n clywed bod chi yn uh, brysur yn sgwennu deunydd newydd ar hyn o bryd, dwi'n iawn? Um, o'r diwedd, dwi'n meddwl, mae wedi bod yn... Uh, da ni angen neud hyn ar samser hir. Um, yeah, da ni bron yn gorffen sgwennu ail album, so recordio hwnna yn fuan iawn. Da ni heb rili really gael lot o brofiad fel grŵp yn y studio, felly um, ar y funud, da ni jyst yn sgwennu bob dim o flaen llaw. Ond da ni'n meddwl bydd yr ail album yma yn lot mwy experimental na'r un gynta, dwi'n meddwl. Pen ti'n deud arbrofol, be ti, be, be ti fel? Achos mae ma gennych chi'ch set-up amlwg, ond sut ydych chi'n mynd i arbrofi? Da ni'n cadw fo fel mae o'n fyw, ond yn y studio, da ni'n mynd i arbrofi fel lot o heina gwahanol, lot o pethau mwy electric a um, psychedelic o bosib. Ydych chi'n gweld o'n eitha hawdd i gyd sgwennu? Ydych chi gyd yn byw efo'ch gilydd ar hyn o bryd? Na. Na dwi'n byw yn Gaerdydd. Reit. Yym so ma'n eitha anodd dod at 'i gilydd ffeindio amser i dod at 'yn gilydd i 'marfer so ar y funud 'dan ni'n trio datblygu caneuon yn ystol bach cyn gigs. Be' ydi'r broses ta d- o's 'a un yn sgwennu a p- a wedyn pawb yn rhoid 'i fewnbwn neu? Wel ar y funud ma' 'di bod yn fi ag Elan yn sgwennu geiria' a rhyw fath o gôds rhyw fath o syniad o riff neu rwbath sy'n sefyll allan. Unwaith 'dan ni'n dod at 'yn gilydd ma' ma' bob dim dueddol newid so mae o'n broses O weithio efo'n gilydd hefyd. A y cwestiwn amlwg ydi faint faint o ffraeo sy 'na? Lot.
Lot.
Lot. O's 'na lot o fatha beio bobol eryll ar y llwyfan a sbio a mynd... O oes. Dwi'n ca'l fatha yy ar ôl gigs ma' rhai o ffrindia fi'n deud oh my gosh fatha odd y wynab 'na nes di dynnu ar Marged a Gwilym yn ystod y gig odd o'n ofnadwy. Dwi me'wl bod dangos e- Elan yn dangos o fwy na neb arall. Rai' ni ddysgu unwaith 'dan ni'n mynd ar y llwyfan gadal ein yy Clerelon ar ôl. Ond o'dd o y gwaetha oedd gŵyl crug mawr llynedd. Nath Gwilym boeri off y llwyfan. Do. O'n i efo fflem o'n i gor'o' ho- g- stopio hannar ffordd trw'r cân. Raid i dyn boeri pan ma' gynno fo fflem does? Ag o'dd o'n gân yr unig yr unig gân o'n i'n canu trw'r set ag o'n i llawn fflem. Ar y reit ar y diwedd ag o'dd bob dim 'di bod yn berffaith tan hynna. Dach chi 'di neud yym un ne' ddau o gigs yym tu hwnt i'r ffin hefyd dwi'n iawn? Yy o'ch chi'n neud gig yn Union Chapel chydig bach yn ôl sud dath wnna?

Bob pnawn dy Sadwrn a mae'n neis, o' 'na grawd da hmm. yna o bobl oedd efo diddordeb, felly... Ie, yeah. yeah. gan bod o am ddim hefyd, mae'n denu mm. lot o hmm. gynulleidfa newydd. Dyn nhw'n mynd nabod y gerddoriaeth, ond maen nhw'n ma nhw rhywbeth i wneud, a maen nhw'n mynd yna ac yn darganfod cerddoriaeth newydd. Yr un peth os da ni'n gwrando ar, ar music, da ni'n mynd allt y iaith, ti jyst gorau gwerthrogi'r gerddoriaeth, a dyna di'r comment da ni'n cael os da ni'n canu gynulleidfa di Gymraeg, ydy bod nhw'n gallu Gwerthfawrogi'r miwsig sydd yn neis i glywed. Pli, pob lwc efo yr albym newydd a nawn ni weld chi dros yr haf yn fuan ma' siŵr. Diolch. Diolch.